Qomna Malta u diġà qegħdin Sqallija. Illum ħa mmorru nesploraw żona kostali magħrufa għar-ramel abjad li toffri u ilma ċar daqs il-kristall. Però mhux biss, ħa mmorru nżuru wkoll artista li tispira ruħha min-natura u tikkrea artifatti grazzi għall-weraq. Minn Pozzallo naqbad it-triq tiegħi lejn Fontane Bianche, żona mill-isbaħ bejn Avola u Serakuża. 45 minuta sewqan minn Pozzallo Għandi wkoll pjanata waqfa fir-Riserva Naturali ta' Cava Grande del Cassibile, ġojjell naturali fi Sqallija li toffri esperjenza unika ta' sbuħija naturali u avventura. Fid-destinazzjoni finali tagħna, Fontane Bianche, ser insib tistennini lil Helena, artista, li tispeċjalizza f'arti botanika. Kif qbiżna Avola mill-ewwel qbadna t-triq għal Cava Grande del Cassibile. Din iż-żona protetta hija magħrufa għal ġmiel naturali li toffri. Cava Grande del Cassibile hija meqjusa ġojjell fin-naħa t'isfel ta' Sqallija. Riserva naturali magħrufa għall-canyons spettakolari li toffri. Hawnhekk, wieħed isib nixxigħat naturali tal-ilma u għadajjar kristallini, magħrufa bħala urvi. Dawn l-għadajjar jinsabu f'diversi livelli u joffru postijiet ideali għal min iħobb in-natura u l-għawma f'ambjent naturali sabiħ. Il-canyon innifsu huwa ffurmat mix-xmara Cassibile, li ħalliet il-marka tagħha f'dan il-pajsaġġ għal eluf ta' snin. Il-ġnub tal-canyon huma għolja u wieqfa, b'għoljiet u għerien naturali li jagħtu lill-viżitaturi sens ta' serħan u reverenza għan-natura. Wieħed mill-aspetti l-aktar sorprendenti ta' Cava Grande del Cassibile hija l-biodiversità li hawn f'din iż-żona. Hawnhekk tilmaħ numru ta' siġar tal-ħarrub, taż-żebbuġ u anki fjuri u pjanti aromatiċi tipikament tal-Mediterran. però r-riserva hija wkoll id-dar ta' numru ta' insetti u annimali selvaġġi li huma protetti u rari. Il-mixja lejn il-canyon tista' tkun ftit diffiċli, iżda l-isforz huwa definittivament ta' min jagħmlu. Hemm diversi modijiet li joffru veduti spettakolari fuq il-canyon u l-għadajjar taħta. Il-mogħdija ewlenija twassal lill-viżitaturi sa waħda mill-aktar partijiet magħrufa, Laghetto di Avola, għadira ta' ilma frisk u nadif fejn wieħed jista' jgħum jew sempliċement jirrilassa f'ambjent naturali. Laghetto di Avola huwa ġawra moħbija fil-kampanja Siċiljana. Dan il-lag tal-ilma ħelu huwa mdawwar b'veġetazzjoni mill-isbaħ u formazzjonijiet tal-ġebel sabiħ. Hawnhekk meta t-temperaturi jkunu sħan, ġmiel tqatta' nofsanhar tiddeverti jew tirrilassa, kemm waħdek f'xi rokna għall-kwiet jew inkella fil-kumpanija tal-ħbieb jew mal-familja. Laghetto di Avola huwa destinazzjoni ideali għal min iħobb l-avventura u n-natura u jipprovdi Ħarba serena mill-ibliet bieżla ta' Avola u Noto. Cava Grande del Cassibile hija destinazzjoni ideali għal dawk li qegħdin ifittxu ġurnata għall-apert viċin in-natura. Hawnhekk huwa xempju tal-ġmiel mhux mittiefes tal-gżira ta' Sqallija. Destinazzjoni ideali għal dawk li jridu jaħarbu ħarba mill-ġenn u mill-kaos tal-ħajja ta' kuljum u jiġu hawnhekk jirrilassaw viċin in-natura. Wara li mlejt il-pulmun b'ossiġnu u arja friska ta' Cava Grande del Cassibile, naqbad it-triq lejn Fontane Bianche biex immur niltaqa' ma' Helena, artista mill-iktar umli. Helena tuża teknika antika sempliċi u effettiva ħafna biex tistampa l-pjanti direttament fid-drapp. Helena tistampa bl-idejn biss, fuq drappijiet naturali. trappijiet veġetali, b'mod partikolari għanneb u bjankerija tal-qoton. Il-pjanti huma l-ispirazzjoni ewlenija tagħha. Kif wasalt għand Helena, sibt ruħi fi ġnien mill-isbaħ, post Mill-iktar trankwill, kif jgħidu bil-Malti, ġenna tal-art. Helena mill-ewwel laqgħatna u ħaditna għal passiġġata ħelwa fejn esperjenzajna n-natura fl-aqwa tagħha. Meta titkellem ma' Helena, mill-ewwel hija evidenti l-passjoni li għandha għan-natura u l-arti. Hija ħaġa mill-isbaħ kif Helena għarfet taqsam il-kapaċitajiet artistiċi tagħha ma' ħaddieħor. ta' kuljum tispira individwi li mhux neċessarjament huma artistiċi fil-ħajja ta' kuljum biex jagħmlu kreazzjonijiet tal-arti flimkien magħha. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ħa nidħlu fil-workshop mill-isbaħ tal-artista tagħna Helena.
Knockabout jirringrazzja lil
Għalik li qed tissegwi Knockabout Sicilia għandi appell flimkien ma' Fjor di Vita Shredded Cheese. Idħol fil-paġna u imbonnici.tv sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Fjor di Vita Shredded Cheese u innomina l-ikbar cheese lover fost sħabek jew il-membri tal-familja tiegħek. U grazzi għal Fjor di Vita Shredded Cheese tistgħu toħorġu rebbieħa.

Dan l-ambjent ispiranti huwa mdawwar minn ġmiel naturali fejn Helena toħloq xogħlijiet artistiċi uniċi. Qiegħed Fontane Bianche, 45 minuta bot minn Pozzallo, ġejt inżur artista mill-iktar umli, Helena. Ma nistax ma naqsamx magħkom kemm jien impressjonat b'mod pożittiv

Laghetto di Avola huwa ġawra moħbija fil-kampanja Siċiljana. Dan il-lag tal-ilma ħelu huwa mdawwar b'veġetazzjoni mill-isbaħ u formazzjonijiet tal-ġebel sabiħ. Hawnhekk meta t-temperaturi jkunu sħan, ġmilt qatta nofsanar tiddeverti jew tirrilassa Kemm waħdek f'xi rokna għall-kwiet jew inkella fil-kumpanija tal-ħbieb jew mal-familja. Ijat Fontane Bianche, 45 minuta bot minn Pozzallo, ġejt nżur artista mill-iktar umli

Helena, tistampa bl-idejn biss fuq drappijiet naturali, drappijiet veġetali, b'mod partikolari għanneb u bjankerija tal-qoton. Il-pjanti huma l-ispirazzjoni ewlenija tagħha. Iktar kmieni, jiena u Helena morna passiġġata fil-ġnien mill-isbaħ li għandha hawnhekk. Dan il-ġnien Mediterranju huwa oasi ta' sbuħija u serenità.

Wara dik l-esperjenza artistika ta' min nesplora u naqa' il-bajja u ż-żona kostali ta' Fontane Bianche.
Inħobb nivvjaġġa u dejjem nesplora postijiet ġodda, imma xejn ma ppreparani Għas-sbuħija u seħer ta' Fontane Bianche, raħal żgħir mal-baħar fil-Lvant ta' Sqallija. Fontane Bianche tfisser funtani bojod bil-Malti u hija msemmija għall-għadd ta' għejun ta' ilma ħelu li jinsabu f'qiegħ il-baħar, li joħolqu kuntrast tal-għaġeb mal-ilma ikħal u r-ramel abjad. Mill-ewwel kont affaxxinat bil-veduta Ix-xemx qiegħda tiddi. Il-baħar kien qiegħed jixgħel u hawn żiffa ħelwa u friska. Hawnhekk huwa l-post ideali fejn tqatta' ġurnata tirrilassa fuq il-bajja.
B'mod normali din il-bajja ma tkunx iffullata. Fil-fatt hawn sens kbir ta' trankwillità. Nista' nisma' l-mewġ iħabbat kif ukoll nista' nisma' l-għasafar. Għal tul din il-bajja hija ta' ilma baxx u għalhekk tagħmilha tajba ħafna għall-familji. Meta tkun qiegħed fl-ilma tista' tħoss il-kurrenti ħfief u anke l-bżieżaq tal-ilma ħelu li hawn ġej minn numru ta' għejun li hawn f'qiegħ il-baħar.
Jekk wieħed jimxi matul ix-xatt tal-blat lejn it-tarf tal-Punent tal-bajja, Jasal fuq irdum mill-isbaħ imsejjaħ Punta del Cane li joffri veduti panoramiċi tal-kosta. Kemxejn iktar 'il ġewwa wieħed isib bajja żgħira mill-isbaħ imsemmija Caletta di Cassibile. Fontane Bianche mhijiex sempliċement bajja biss, però wkoll raħal żgħir b'numru ta' lukandi mal-baħar bars u restorants, restorants b'varjetà ta' kċejjen, jekk qed tfittex sempliċiment pizza jew inkella ikla komplikata tipikament Siċiljana, hawnhekk żgur ser toħroġ sodisfatt.
Fontane Bianche hija ġawhra moħbija fi Sqallija li toffri taħlita perfetta ta' natura, kultura u rilassament. Ħallejt Fontanebbianche b'sens ta' gratitudni u stagħġib. Ħassejtni qisni skoprejt ġenna moħbija li mhux ħafna nies jafu biha. Hawnhekk ideali għal familji, koppji u solo travelers li jixtiequ jgawdu biċċa minn ġenna fil-Mediterran.
Knockabout jirringrazzja lil.
Biswit il-qalb il-mawra tiegħi Fontana Bianche waslet fit-tmiema.